Bo ke merchandise di Wapo? Souiso. Bo keda kla kuné? Kon bo laga. Tene esaki, tene esaki, tene esaki. Ma regel un partnership ku su yola kaminda tur hende ku kumpra seka nan taña dies persent di discount. Ki bo tin ku hasi? Bo tin ku hinka e kode Wapo dies riba nan pagina ku ta den description box. Bo taña bo paña. Anto esei, ei, anto esei ta bai yuda nos uiteindelijk pa nos traha ei ku nan. Un design pa wapu, hopi mas mio. Maar nos coge, nos, nos wak, según hende na Esa is, compra, e color, esa is, ya no sabe ki que, tipo, ya, ya no ey. sabe que nos clientela mester. Ey, Ok, ey. ok, ok, ok, ok, Dus, ok. atrobe, sorry pa bo usa e code di Wapu, cu ta Wapu 10, na unda? Riba su yola, Riba su yola, riba su su yola, su website. website. Ba- Pensan cu no sa su yola ta e, e brand conocí pa e patchy cu e, e cosa Ey. riba dje, e Nos mapa hay cosa pone riba e dje. code Akinan òf e link akinan pa boso a mira anto pa boso a hasi uso di dje. Nan ta kòrda bon? Stay wapu. Stay wapu. Wapu dies. Primi wapu dies na Alright, stèl. welcome back na Wapu Podcast por BCC Educational Podcast na Papiamentu i na Papiamentu. No, pasa bo, pasa bo numa. Um, awe dia special, dia di Rei. Long live the King. Dia di Rei ta mañana, miaña. Weli.

Ah, photoshoot tabata ervaring nobo. Contami un tiki over Chacoi, no? Straño. Pa, pa mi ta, a mi no gusta, Straño. a mi no gusta saca potret. So e no ta, e no ta dje fácil ei manera mi a pensa tampoco. Sè, Ma sè, so ta esei si. basta. Ma so Esei ta si. basta. Hopi Para respect post. pa, pa modelonan. Sè, Mati. Hopi respect pa Para post. modelonan, pa e fotograaf tambe. pa pa hou raf tambe paso Bas pasensia. basically dirigi e kos. Um, pero a mi personalmente ma ma siña hopi dia dia tambe. Dus sí, si sí. nos tin ku hasi un photoshoot soon misa mas o menos kon sí, kon sí, sí. kon eta bai. Boundaries gaat hopi sí, maar kere dat sí. hopi mas fácil sí, pero mas oda hopi. Tambe Toma kansa hopi. Dor ku nos a kuminsá tres tres or nos a kuminsá e solo riba un diadumingu ei a mata nos nos a kuminsá soda e kamisanan bo por a wanan ku tantu Plekes. sweat spots um, Ey, cora check um, nos episodio di, di Tour Podcast. Nos a papi aquí, entonces nos a olvidar riba. Cora check, cora check riba Go Loud, cual de plataforma Digicel completamente gratis, no te come bo data. Esa aquí portalo, bo no que tendele, Riba ku lo tur ku e audio lo dun tiki verpèson sa riba kaya, pero por si akaso bo kuminsá wak anto bo ke sigui tende wak ke a pasa den outo, chèk riba Go Loud. Sa nos ta spera nos brother i bon amigu editor Seymour por logra algu ku e audio. Oh, anto si bo ta bisa ta bebe huntu ku nos mané tur djadumingu, bebe responsabel si bo ta menor di edat. Wòrda trankil, no mira ke nos spot e Amstel Bright pa nos Dalia. Sa, anto subscribe na bo man rèk si bo no hasi esei ainda. Si bo a hasi e por wòrda primi riba e bèlletjé. Pa bo wòrdu notifiká asina nos post un episode nobo. Bon, ke nos ta hasi awor? Ora e episode aki sali, nos tin Patreon kaba. Dus subi riba nos Patreon tambe. E ta un nobenta i nuebe dòler pa luna. Bo ta haya kontenido èkstra. Anto ya, nos ta trahando riba e otro kontenido ku ta kontenido number dos ei. Hopelijk pa, ya, pa e luna aki nos ta bai kuminsá kuné, ku nos por hik'é den e package di Patreon mesora, dus basically bo ta pagando pa dos dollar so, contenido extra y contenido di Wapu extra riba Patreon. Check it, check it, check it, check it, check it. Check it out. Bon, kinos bai a sabi? Conta un tiki hopi di Kensdag no. Bo sa cu semper ora ora e dia aki yega mi ta cora toentertijd ora nos ta yong, anto nos ta traha riba e dia neki. Kon yama e organisashon ku ta ku ta Dutch Dream, Dutch Dream. Nos ta nos ta la shushi. Nos ta la shushi, e prome ai nos ta la shushi. Oh mati, mi ta kore di e mati. Mi ta kana ku asina tantu berwensa, soniso mi ta wak e kos awak enton mi ta mane, eigenlijk bo no mester tin berwensa. T-shirt abo bo kara full, dal un sombre. Bo no mester tin berwensa dje koi hala hala shushi ni nada, pero ora bo riba e dia ei ku dieseis aña, anto ku tantu popchi riba kaya, Bo ta maneho, bo mi ta spera e popchi Nike no wa, mi ta hala kliko bai bini so. Pero mi ta kora e dia ei tambe mati nos a traha hopi duru so, nos a traha e dia promé ah, nos Bosa ku pone maya sa, bosa mesanan, ku maya sa, nos bosa ku pone bosa ku mesanan. eigenlijk awe ta dia dobbel hè. Na no ta Awe paga tri. nos dobbel, na no ta paga nos dobbel e di. Bosa ku awendia mi ta tende ku ei tambe hopi mati ku supuestamente Hopi hende akinan na Kòrsou, doño di trabou, no ta pagando holidays dòbel. No? No, Mati. Manera di Karnaval, mi ruman ta trahando den un pakus awor aki na otro banda. Ah, esun ku m'a mustrabo. No ta kò ara mes ku hèm e hoki. Pero, sè, riba di Karnaval ku ta normalmente un holiday, dia dòbel, pa kumesa wòrdu pagá dòbel, E no a haña dobel pagá. Mi no sa si pasoe ta minderjarig. Pero mi no sa ke dia, mi no sa ke dia, mi no sa ke dia ne ta wòrdu konta komo dobel. Part-timer tò? Part-timer mester ta dobel tambe. No, no, no part-timer, mi no sa si e dianan di karnaval ei ta konta komo dobel òf si. Ya. Pero fijo, si si ta un dia ku ta liber, nan tin ku pag'é dobel. Eksakto. Ya, pero dor ke ta chikitu nan ta bai, nan ta bai, nan ta bai por lo kompra e suyu, so. Sea. Pero biniendo bek riba e dia di Koningsdag aki, ah, sea, mi ta kora nos tabata traha e dia prome, segun mi basa trempan for di seis or nei, kuato or, mas o menos, ta buta tur e mesanan pa tur e komersiantenan aki bou, ah, ku tabata un trabou exhaust, exhausting. Hopi trabou mes, anto lanta siguiente dia bon trempan pa sigui traha, a hala Mane, menti sushi mane, dia mane e. mula, mane mula. Am, p- anto despues e anochi hise mesa nan back pa pone nan na na lugar. Pero mi ta corre nos no tabata haya mas sha paga tampoco, ah. No. Ki Eh, un 5 shengel, un 6 shengel den dos, tres dia, No, so no se trata cinco menos. shen. Sinku shen e eldu sigun mi siwa. Por ta por ta net Entre kuater shen i sinku pea shen. pea net net. Pero den dos dia abo ta keda soiso morto kansa así pero ey den dos dia Bai ta hopi ku sa munga i diaseis aña diaseis sea exacto Diaseis si si. exacto ey pero sea nos ta kina eri na Bon kino stand di kino kino Suyola kino su bai hasi hopi anto. Ah, nos tin nos brother Nurek ku a hasi photoshoot ku nos por ta nos por sinta ku kune anto papia kune un ratu

Bo tin ku konta mi di dje, paso mi no a konos'é hopi. Bo mi, mi, Mincha Baira Dulfus ku nos, anto Mincha ta un entrepreneur awor aki. Su, Kaya su, ta same school. Nos a bai Wel- mesun skol, yes. welcome Mincha, welcome. Djis, djis tene mic asina aki mas cerca di bo boca posible. Yes. Ya bo stando sona, Check, check. bo stando sona elegante. Eén, Min- twee, drie. Mincha ta Baira Dulfus ku nos, anto Mincha a bai biba nu lando un rato, bin back, su ouders nan tin un restaurant. Elak a habi abri un restaurant Bandi nan. Kafeetje.

Dus dat. Maar ja, we vinden het altijd wel leuk om gewoon leuke dingen te doen. Cook some up some good food. Like. Con, conan tin e coge den, den bo cabes fu na cas? Dus fu chikito nan ta, nan ta lera bo cu bo tin cu, bo tin cu tuma negoshi over of? Nee hoor. Of nan ta lera bo cu bo tin cu, nee, mijn, mijn ouders in ieder geval niet. Mijn ouders uh, toevallig niet.

Period. Bo sa kimi ta gusta di di di diferente cultura, esun asiatico ta uno, esun portugues tambe, arabir tambe ta cu ora nan ta yong nan ta nan no ta ech buta nan traha pero nan ta hoor di ta trahando pa nan famia si, Siba den e. buta bo traha. Como pero laga? bo sa ki ki ki ta e bon di esey cu despues di mi no sa despues di tanto aña traha cu nan Bo ta haña un compensation asina grandi mi ta kòrda mi ta tin un bon brother portugues anto un chines tambe ku ta bisa mi mama si dies ocho aña anto maya mi mi auto di mi tata nan regalo ho Bon esei ya regalo pa esei traha mi dies ocho aña perseor a mi a p'esei traha pa mi sèn since young anto mi a hustle always traha na yuda promote parties anto I don't know everything and same in Holland. Ban di studia con side hustles. Ya, vind leuk. En um, bo tabata siña masha hopi di just learning from other people, seeing, and so just being exposed to, to those environments. E ta, e ta caro, e ta caro lanta un restaurant nobo aquí na na Curaçao. Ook al, sowieso ta un tiki mas fácil pa abordar cu ta den mesun Mi space, ta pero kere e drempel a subi hopi compared to back then. Um mi ta very lucky cu e pond bijvoorbeeld ta di mi ouders. Cu nan a traha asina duro anto nan a logra di cumpre at some point anto you know ese ta e ta un goeie como bisa e ta un easy voorsprong if I may put it so. Of course bo tin cu work your ass off make sure it works paso I gotta pay rent I'm still paying rent to them anto um pero ese ta eigenlijk the realistic side of doing business bo tin cu aim pa bo por hacier Wherever, it doesn't matter if it's in your parents place of anywhere. Con con bo ta haci e scheiding of bo mayoran tambe di famia y negoshi? Paso at the end of the day bo a bisa awor cu bo ta pagando huur awor aki ya se cas ami ta mi ta supone anto mi no sa si se cabores tambe si mi bay a ser mi mama anto mi haci un negoshi con e mi ta kere lo baha prijs tambe si Sí. Pero si dado caso mi falla cu rent dos tres bia ta bisa bon es goed bosa basta bo hasi bo best anto Mi de quiere bosa say bo sem- paga back ooit. Ja, mi ta quiere say semper ta on the back of the, he- the, the mind, sí. Nunca nan no a por pressure. They always tell bosa if you need to keep for cash flow sakes, bo tin cu keep some cash in, it's fine. Um, ja, in the beginning por wol met munchies, it's a new concept. Bo tin cu find your people, find your, build your community. Um, ja, duurt even. Anto, bo sa, e, co- e cosnan chiquito sina, e can make or break your business, si bo no tin e, e, e, e voorsprong, zeg maar, e starting point di cu bo ouders su juda, bijvoorbeeld. Ja. Como, como ta, como ta hace pa toch wel llega na bo clientela? Pas akinan sowieso, si bo ta bin cu un concepto nobo of Un tipo di cuminda nobo, anto nada di cuminda no ta barata mas whatsoever. Keme bo tin cu haci un tiki prijs, si foral si e ta un concepto apart, e prijs a bira un tiki mas caro ainda. Pasobra paso no ta algo conventional, bo no por haña bo mes ingredientenan tur caminda, e ta require un tiki mas extra trabou. Como ta haci manera toch wel di convence hendenan pa nan ta bin cumpra? Paso. Algo cu ta. Cu ta nobo, sea, cu ta nobo, anto. Ya, a mi ta wak semper den un point of view of creating value, so I don't really look at cost. Bo tin cu wak Pasobra e ta un produkto úniko. Esei ta importante. Dat is added value. Bo no por haña niun otro kaminda na Kòrsou. Esei ta un kos. Anto di òndere ding is, you need to understand your market, anto ken bo target market ta. Tin hende, ya, they, everyone has their own budget. Anto, sometimes you will be surprised. No onderschat bo mes. No onderschat e hendenan ku ta biba kinan tambe.

Bo ta bai p'e, anto ku bo ta consistent in what you deliver. Uiteindelijk is het dat. Um, Tin, tin basta hende aki nan, tin basta hende ku ta kumpra kos upscale tambe. Upscale, up, up, up, Sola, upscale, sí. Solamente mi no sa komo ta yega na nan. Se de, se de problema ta kon. Marketing, na Kòrsou. Bo netwerk tambe, bo ta kere? Absolutely mi ta kere dor cu nos a crece aki nos a lanta aki nos tin hopi friends cu bo sa ta den den e e e community ey caba but you're just trying to reach more of them for example um bon a mi ta beli- big believer in online marketing it does help I I put money there too. Um, probando di say gewoon, if you get a catering order, make sure you go for it. Like, if be punctual, take take accountability for what you deliver and the quality you deliver. Dus, um, A yeah, mi- doing a, so. A, a mi te kere opi den casa bo amigo na. Hey, tende kimi lugar ta basheo e. Bin bin bin bebe algo que nan. Bossa, I'm, Bin I'm bin polo- very bin- bin- lucky. bin- bin saca un portret aquí nan kiko ta. in the beginning, maybe it's like, oh yeah, come, pero luckily my friends love what I create and what I uh, What I put out, dus dan ta bin gewoon vanzelf, frequent, every week, almost every day sometimes. Dus ja, esei ta yuda sigur. Anto nan tambe ta konta nan friends en colleagues en asina. Ey, Mincha, danki pa te. Thanks for having me. Si bo ke manda un shoutout, you are welcome to do it. Souiso nos ke sa atrobe na Santa Rosaweg dilanti unda. Anto di unda, of, kuanto, pa kuanto or bo ta abri? Yes. Manchis ta abrí di Woensdag tot en met Zondag. Doordeweek Woensdag tot en met Vrijdag di shét or pa tres or. Den weekend nos ta abrí un ora despues, dus ocho or. Zondag si nos a ser un tiki mas trempan, dos or. Pero tur e oranan ei you'll find it on Google Maps, on our Instagram manchis.curacao. Anto just come by. If you got the manchis, we got the manchis too. Ey, bon, bon, bon. Danki pa t'ei. Yes. Alright, laga nos sigi eri. Um, ta si basta calor, wa. Nos singo wa con pari ba- water di awa. um. Wak Amstel Bright na lugar di Amst- Wak sa- Amstel Bright na lugar di awa. Danki, Danki, bon. Mincha. Ey, ma mira cu tin basta hende ta canando si, wa. Foi ora nos a yega. Bo, Ora nos a yega tabata basta bashi. Mi ta haña cualkier basta, mi, mi ta wordo sorprende tur bia cu oca al tin basta sol of basta calor, hopi hende ta cana tog. Mi ta kere sowieso e gezelligheid. Ah, bo ta kere tambe? Cu ai ta un Flo, pregunta? so e ta Flo, Flo Mira- tin hopi hende riba Flo Miranda si. Sea no? Mira so, sin cumpra. Pero e ta Bo, dushi bo tog, e ta ta haci, e ta bo, dushi tog. Mi, sea, sea, bo ta, esey ta modo di entretene bo mes tambe, mi ta kere, eh. ki, ki ora e gana di su yola ta bin sinta guinando? Ha? Mi, mi ntende, mi ntende. Seta luek toch hende ta bin kai at least si. Una, Sa. una yung kos ku mi tin, ku mi tin ku, ku mi ta kurioso pasá ta kon bin hende, hende nan tin mano un tiki mas support pa bin riba Koningsdag. Sea, sea, ban back, ban back. One, Ons two, twee back? three. Alright. Sí, dus mi ta mi ta. E music take it to bay den background si pero nos ta spera cu Seymour por yuda nos cu cu esey. pero ya at the end of the day nos no por haci masha tampoco pasobra ta tur caminda tin lawaai ta tur caminda tin music tur caminda tin hende ta grita aki y aya di ey al do bit di cinco ey al do. Loke mi ta bisa hoy ta mi ta curioso pa sa mane con bin hendenan ta mane tin tok wel un tiki mas support of un tiki mas gana di bin caya dia di koningsdag pero dia di bandera si no.

E Nuri ka kie. Basta hende konosé akinan na Kòrsou kaba. Ah, nos a hasi e fotoshoot ku ne, ah, ku su yola, ku ta djadumingu siman pasá, as goed is. Sí? Sí. Pero e kuei tabata ki dia? Ki riba, no, souiso riba djadumingu, pero riba ki fecha? Bintitres. Sí, bintitres, sí. Bintitres. Anto, un di e kosnan ku m'ha ripará ku e guy ki tin experience den dje, Ta ora mo baha anta e gatitin, bo sa e blusanan ku bo ta bisti normalmente bou di manera e shirtsnan pa bai traha? Kon e mi? Underhemd. Kon ei, mi ta manera oh, bo sa bo ta mira ku e guy aki ta ta profeshonal den su kos paso ora bo bo mati e dia ei tabatin asina tantu kalor ku nos a kuminsá soda anta mi di no e guy aki ku esei mi sa ku bo no ta bai notice e e sweat spotsnan riba un pañanan. Pero Nurek, welcome. Danki, danki. Nos ke soiso nos ke bo atrobe na wapu podcast pero bo por bo por duna nos un tiki insights over di modelahe first of all anto despues nos a papia over di koningsdag. Ah oké oké. Modelahe in the sense man van van ah ki dia bo kuminsá kuantu aña experience bo tin ah kon e kon e sèn ei ta move den den industria. Oké, bon ya, ma kuminsá eigenlijk den dos mil den dos mil binti segun mi ma kuminsá. Oké. Promé bia dor ku mi tabata bai un organisashon ku via di e organisashon a aserká mi a ta pone ami semi ta ke kuminsá modelá na Kòrsou akina mes. Pero mi no tabata pa modelá pa gana fresku ainda, a tabata gewoon pa hasi te bijòbsnan gewoon ariba ariba, so dor mi ta tin e looksnan ku nan ta ke en so, a ta wòrdu ma kon kuminsá wòrk ku nan. Anto mi a bisa Djenana, nan mi a bisa mi si mi ke cuminsa inschrijven, dal bai e hori. E hori mi di mi ke riske, mi ke riske. Pasobra lo ta leuk si mi por gana e koe, sa con? Anto e hori. Cuanto bo a gana e prome bia cu bo a haci photoshoot? Cuanto mi a gana prome bia? Sa.

Bo ta bo ta bo ta haña ku e trabou ta wòrdu bon pagá kinan òf e ta muilik. So tur tur lokal ku ta artista komo e a nota ku e ta muilik pa hendenan komprondé e e value di dje akinan. Sí, pero ya di mes Kòrsou mes ta un lugá hopi chiki dunami ke men i Angel lo bisa bo ela bo no bo èkspèk hopi hopi ainda. Pasobra di mes ya nos ta un isla chiki dor no mamó di lei no ta algu grandi ningún anu. Pero ya, ke mi por bisa? Ta hòm. Ya, pa ta un beginner, m'a kuminsá hopi bon, na e sentido ku tòg tòg mi tabata tin e pila jòbsnan ku mi tabata hasi, anto mi ta gana fe nan, mi no ta tin un bia ku mi a keda sin gana nada fi dje. Ki ta ki ta esensial pa un hende ku ke kuminsá modelá? Bo bo ki ta e aisanan ku bo ta kere bo mester require ban bisa. Paso bo por ta bo, bo por ta zit eruit goed pero bo mo modelá of bo por bo por ta zit eruit moos pero toch por ta bo tin flow pa modelá of mi sa net di un factor ku bo mester tin durfte bo mester ta komodo maneha mi ta masha inkomodo mes ku camera bo wak bo mi ta yin cara straño mi ta yin pose straño awkward mi ta tra I mean en en en tuma ander schaduw mi kere tabata hopi mas fácil mi kere ta gewoon yega tap tap tap tap portret nan ta sali no ma soda ma soda mi loma ma soda mi frente p'e ko'i. Ma, ma, ma, ma kansa, ma e hamber, ma. Mi, mi, mi kabes ta bira, mi ta hopi kansa. Mi pianan ta we kram. Ay, Kita, sí. kita, kita algo ku bo ta bisa, mane, wak, si bo tin e koki, e koki dor, bo ta un hende ku bo kuminsá modelá tòg wèl. Oke, promé ku tur kos, self-confidence. Self-confidence ta un kos hopi importante, pasobra si bo no tin e kos ei, wak, ni mas ke kon fásil e trabou ta, kere mi lo bo por no deal ku lo bo por no deal ku preshon tampoko bo komo ne me den sentido ku des am un ehempel awe bo tin ku hasi un shup pa coca cola bo tin ku bebe por ta algu kayente ku nan ta mane pone ban bisa gou un spei kore beche un ehempel ban bisa anto bo tin ku bebe ke meni si bo no gusta e aflaga bo tin ku bebe Ato bo mester roke. Bo mane? Den e sentido ku bo mester hasi el e manera ku mester Fero ègt bo ta bisa enjoy e. Bo sa kon? Ekspreshon i kara. Sa kon? Pero bo hasi manera un shoot serio, semper bo mester tin face. Bo mane? Bo mester duna face. Ke bai den e sentido ku wak self confidence ta algu hopi importante den nos ku foral ku ta hoben. Bo sa kuné bo por yega leu tambe. Ato ke bo ta hasi tròst den bo instinto tambe. Bo mane? Lokual ku bo presentá den bo kaminda e momentu ei, keda positivo tur momentu.

Awoy Juan Gay a para dilanti e camera para baila. Anto awoy Boris cu cu Nurek a bezig ta pose. Um, pero viniendo back na e conversacion, uh, contame, contame un tiki di bo ervaring di, di Koningsdag, bay, maak e mei na Hulanda tambe. Ey, esey ta un bon topico pa nos, pa nos papia di dje. E Koningsdag dag aya nan ku akinan pero Nurek mi ke mi ke sa di bo ki bo ta haña di hinter e holiday aki anto kon abo mes ta make mee si esaki a kambia durante bo yonga yarannan te ku awor aki? Oke ami semo mi tabata bai Koningsdag bai chikitu mane aigelijk ami ta gusta e e idea ku bo ta mane bin kumba kos barata en so bo sa kon anto hèf fòn men semi a tin fòn ròntu bo mane anto ma e eksperensia ta dushi no. Ta hopi dushi mane mi no ta graña mane ora mi con wember di renaissance. Renaissance un par di aña pasa tabata no ta tin mas tanto cos ta con no ta tin mas cos pa ofrece tabata ta mas tiki e bek ta mas tiki bo sa con lo lo ta lei si tabata tin mas cos bo sa con mane un un stand un stand grandi di yen otro tipo di articulo mas bo sa con lo ta great. Sabe kon? Pa plama, sigui plama nos kosnan di nos pais tambe. Manera pa ta bende un bonchi, un ko. Ora bo sa kon algu, bo sa kon beni algu kreativo. Sa kon nos a sakue idea di otro. Bo hoor e? Awor, un pregunta esencial. Esaki mi ke sa di, by the way, esaki mi ke sa di tur hende ku nos ku nos sinta aki nan, Boris. Kuantu ongeveer. Bota gaso ariba Koningsdag. Ami bisa bo eerlijk, door ku mi ta un guy di fashion, mi ta un guy di fashion, mi no ta gasta hopi, pero mi no ta gasta menos dan boku. Mami sa por ta mi a gasta dos shen alu su, dos shen of dos shen sinkuenta te na na. Mi no ta bai, anto mi ta siempre mi ta bai kosnan di mas barata. Hopi bia bo ta kere mi ta bisti karu, kere mi, mi no ta bisti karu. Mi ta bisti barata pero mi ta bisti bon. Bo sa aceite tricky. Bo so tan pa bo bisti caro bo no sa bisti toch. Ey, ey. Ke meni bo mester tin e estilo propio. Bo mester bay corre tras di trend and ma bo no sa con pa dress e trend nan toch. Esey ta hopi importante semper. Bo restin ultimo par di lashes shaka bo a. Par di lashes.

Bo ta kere mi lo sali bubon lami? Bo ta bo ta kere bo ta kere einan tambe e e e e factor di confidence ta ta hunga of ta ta ta crea un impacto den bo manera di bisti paso wak ami nunca tampoco a yega di di di bisti un cos asina. Si mi lo ke purbe yeah fine pero ora mi wou mi mes di spill mi mi mi ta mi ta bai judge mi mes tambe di bisa ey esaki ta bon si of no pero mi konosé hopi hende ku ta bisa wak no ta keda mi bon pero lami purba tog wak kiko ta bai pasa riba kaya entonces si mi haña dos tres compliments yo di ekui tabata echt kos di ami so. Korekto korekto pero bo sa kende ku na Kòrsou ke nos tin un trend ku skinny jeans blusa un airforce ebou kla ba ba dress. Pero wak, esei no ta dress eigenlijk. Dress ta komo bo ta ku bisti sa den manera e sistema ku bo ta sinti bo e momento ei. Bo ta mane, mane awe m'a desidi ku mi no gana di bisa un ehempel, bo ta dal un blusa unda ki afrikano. Bisti ku e gowon, wak, bo sa kiko ta problema? Nos hoben òf nos en general komo hende ta wòrdu hopi kiko hende ta pensa di nos. Pero lo bida ku nos esta ta komodo semper anto bisti mané nos ke. Bon mane, boso kere mi yiu e no por stop bo di bisa loke bo ke. Ta abo mi por stop bo mes. Bon mane. Master, master, bon top. Ey, New Rick, danki pa temi Roman. Ay si, danki, danki pa invita mi na boso nan programa. No, no wori, kora bo tin ku sinta seka nos. Please seki nan, please seki nan. Ai si, danki, danki pa invitami na boso programa. Thanks Mati, nos a spera di wou atrobe Anthor na e studio eri ku nos por bai un tiki mas largu ku ku e topic di modelahe aki na na Kòrsou a. Korekto, korekto. Fiho? Ai si. Bon, danki. Danki. Ei Seb por eso eri mi ta konta bo over di e e topiko di Koningsdag na na Hulanda. Sende, ta sende ayina? Djima, make me helaas. dos bia, un na Tilburg, un na un na Amsterdam. Amsterdam tabata echt mati, mi tin ku bisa ku aki the shit gewoon wa. Pero uniko uniko kos si ku ku ma notice ta ku e ta asina druk sua ku E kosnan di e, e OV mes ta casi inusabel. Hende tu caminda rond, bo no por cana. Akinan ainda bo por, bo por, bo por cana mane mester ta. Ah, aunke awor e m'a bai cumpra un power bank mati pa, pa cuminsa graba. Hende nan ta cana bon slow tambe. Por ta pasobra mi ta echt di focus riba ey, nos tin por bay graba. Anto hende nan ta mane cana tur son sa. Por ta solo tambe ta hunga round lawe. Pero se aya nan es a whole whole new game mati. Aya ta fiesta toch? E no ta bay pa den. Fiesta riba caya mati. E ta bay hopi pa comercio of si? No. Bo ta wak aki aya pa recoci

Gustavo mi ama awo. Awo Sí, mi ma- ma- tin. mané mané nos a bisa wori, ah, Ga- Gao ta e e un di e junto ku Quint ta e e e fundadornan di Suyola, e pre- miho konosí komo e pèchi ku e mapi Kòrsou ariba. Misschien e tene pèchi ki nan bon akkoord, pero modelei mo te modelei sini aki. Ya boso anto rekonosí kiko e brèn ta. Anto mané mi mané mané nos komprendé, mané nos a observar tin yen yen ah produktonan nobo kòmen pa pa pa Suyola. So nos kier eksplorá un tiki. Diunde boso a sali cu e idea aki? Con boso a starta cu aki? E idea mes a. Lo dicen di bo mic. Sea. Lo dicen di bo aki? Sea. Con tene cerca di bo boca. Sea, dus e idea eigenlijk a start wanneer where mi number ta gooi, e actual number ta gooi eraf. Y nos ta bende e paña, dus nos ta hopi bekend zeg maar pa Ah, e pèchinan ku Kòrsou riba dje manera bo res di. Ah, ando nos a kuminsá esei basta tempu pasá, anto esei a kuminsá dor di un, kawa un conversation di ora ami ku mi broa Quently nos a bai, nos a bai biba afó, anto òf ya amo a bai studia na Hulanda, anto Quently tabata aki nan. Anto nos a bin riba e idea di, am, pasobra un ami, un otro amiga di mi a bisa, oke, e ke skibi. Curaçao riba un pèchi. Um, paso e dama bai, e dama bai studia fo. Pero de shema bise, ok, di como no te djis pone mane e forma di Curaçao riba un pèchi, paso esei ta, niuende no e gas esei, esei ta algo mas apart, zeg maar. Dus tabata un feeling di, di un tiki he- heimwee? Un tiki, no, no per se heimwee, Ale- pero ale- ale mas mas mane, sekubo. no per se heimwee, pero mane mas mane appreciation di, di caminda bota, zeg maar. Paso nos a, E conversation ei a pasa ora nos tabata na Kòrsou, dus kon riba vakansi. Anto anto e amiga ei no tabata sa kon pa hasié, anto mi ta mand'é, ok, fiho, laha mi hasié e ora ei. Anto e ora ei despues ku nos hasié, despues ku mi a saka e pèsha, no mi a mand'é pa Bariende, kòm a feedback. Hopi hende a bisa manera, oh ok, mi tin echt gana di cumpri cu aki. Anto e coi echt con cuminsa un diki manera organically, con anto e e coi tabata mi ta kere fin di 2017, anto since then nos a gewoon keda traha riba dje. Anto awor aki nos ta Sa sa mi ta kora, um, e prome pèchi ku mi a kumpra di Bosanta es un kaki, son aki riba. m'a compré segun mi 2017 en verdad prome cu m'a bai Holanda anto m'a gusta sowieso prome e design anto ora m'a bai pur pa wak unda mi por a compra esey m'a wak cu bosan ta bendiendo tur cos online anto cu bo mester a bestele anto e e profesionalismo cu bosan a buta tras di e concepto tambe a yuda mi. Ban bisa, No change my mind pasobra di ami kier a cumpra tog e pechi, pero a yuda mi tog, a pusha mi di bai cumpra e pechi tog. Pasobra ya, e profesionalismo cu boso a buta den, den, den e designing di, di, di e website mes, e, e manera di pago unda bo ta hala op e ori e pechi despues sigur mi seca bo mayor nan na otro banda. Mi a hasi e hinter e ervaring hopi great te cu awoa ki mi a regala mi ruman e pechi, so, pues magina bo. Sa, dus e, e, nos, eigenlijk, e, ta, e tabata mas un, sorry, e tabata mas mane un logistics thing, paso, a mi tabata biba na Holanda, um, ando nos no tabata di un store, nos no ta di ni e capital pa start un store, dus nos ta mane, ok, kiko te next best thing, e, ma, e mas logical thing. Ando riba dje tambe, Un online store na Kòrsou e no ta ègt algu ku ta wòrdu hasi manera frequently antes. Kon aki tabata promé ku tempu di covid sègmar. Despues di covid manera e online bestelling a bira mas. Por eso ta bende, por eso ta bende aki. Umbe. Bo ke traha den sales? Mi ta traha semper den sales. Mi aki ta kuru i ta a la orden, a la orden. A la orden, a la orden, a la orden. Sea. Pero sa kon e konsepto di algu online tabatin un tiki inovativo e tempe i pasobra e tabatin prome ku Covid. Anto nos a ervara e experience di kon nos ta haciendo na Hulanda dus kon tur kos ta yega na bo kas kon tur kos ta manera super organisa anto nos kier a haci e mesun experience pero e wor akinan na Kòrsou pasobra nos ta manera we should be able to do this tambe. Anto sea that's kind of manera con el a gewoon flow anto el a become loke ta awo aki. Con con boso a haci foral na e parti di Corsou ey, e parti di delivery, ki ki tipo di compania boso tabata usa pa trece e mercancia akinan? Of boso mes tabata bin cune den maleta, I don't know con con con esey tabata bay. Sea, den begin den begin tabata den maleta, con si ta alerta la guia na un maleta.

Um, anto nos mes tabata hacer delivery también. Gewoon letterlijk, ta ami af kwentli tabata yega te na beport di kas. Anto nos ta delivery. Pero nos ta de mane, nos ke, nos tabata sowieso ke forma parte di hintera process pa wak. Gewoon pa leveren best experience pa nos end customer. Et sa- paso eta, eta algo at the end of the day we're super passionate about. That's what it comes down to. Manuel Manuel ta bisa, wey, e, e kochikito na i ta mane determinante, sí, paso Bo ta bo ta un brand nobo, kemen pakiko mi ta bai konfia bo, dikon mi ta bai kumpra kuesa ka bo. E bo hasta pensa mane, ay pa mi kumpra kon kisa koumonan aki mi ta mi ta bai seka Taj Mahal beivoorbeeld, laga nan Ku ta laga nan bo bèrdad. laga nan trahe pa mi, pero si dor ku bo ta tin tur e otro konan in place, so actu- en actually semper por tur lokual ku ta paña ku kos bo mes por bai trahe, pero dor ku bo ta tin tur e konan in place mi ta vertrou ku Bo sa enka effort den dje, anto mi ta bai a algu tòg wèl di kalidat. Sí, pero ya Comprende? bo tin rason, bo tin rason ku tin asina vooral ban di paña tin asina tantu opshon. You can choose, there's so many cheaper options, other options, Ja. but that's the thing, we are, nos ta purba di hasi algu otro, souiso nos ta purba di relate hinter nos storytelling, algu tur tur tur nos storytelling ta letterlijk catered pa mane hende di Kòrsou. Hende di nos islanan tambe, pero bo tin rason. P'esei nos ta buska manera di otro maneranan ku nos por separate nos mes pa at di end of the day nos tin un product di value I, kon. i, i e ta mas fásil pa mi por pa mi por soportá wèra after presh ku bo bin kuné pasobra bo ta bisa offer enteramente un otro ervaring enteramente un otro quality ku djis a ta kòke kumpré. So si ta si si bo djis pone a ta kòke kumpré por ta den mi kabes meh dje sin ku e lo ménos lo por ta lo mi paga p'e. Pero pasobra tin inter e ervaring inter inter e customer experience ei mi no ta worry kiko e price ta ayora of mi no ta bai duda den bo prijs. Bo comprende mi? No e bisa bo, no, bai, e cuesta mucho caro. Si mi ta sinti mi ta yanda tur e cosnan aki. So, no, but at the end of the day, sowieso nos ke we want it to be a little bit like payable, affordable, but bo tin razon, like, um, again, there are so many options. At the end of the day, that's what branding is, gewoon like bo ke separate bo mes Um, bo ke gevi, bo ke duna, duna bo mes mas un reason gewoon pa bo buy a product di nos. That's what it comes down to. And that's what we that's what we've been doing. That's what we we're trying to do. Ke tu buy. And that's what we'll keep doing. Mane at the end of the day, ora bo compra un producto seca nos, nos ke ta, nos kepa ta, we want you to be able to expect a certain experience, a certain level of product gewoon. That's what we want. Mi ta kora uh, ja domingo pasa pa e photoshoot. Qua photoshoot? Esaki tabes sali net ora, ora Ah, ok. um, no spanta, no spanta. Pero na e photoshoot, sowieso mi conoce, mi conoce, bo, mi conoce bo San Brand Caba pa basa, basa largo, Mm, pero mi no a purba nunca bo San hoodies, mati. mm, Anto, anto ma bisa bo mes ora, ora, ora ma pase, mm. mi di cubo, hey, e hoodie aki tin echt calidad, fora e parti pa den, Bo ta sinti gewoon ku ku bo no bo no ta bistiendo un hoodie at the end of the day tòg. E ta asina soft, mati, ku e kalidat ta gewoon im impresionante hoor. Cha, e hoodienan we've been getting a lot of positive feedbacks about the hoodie. Manier bo di pasó e inside ta hopi soft. Yeah, like but that's that's the thing, henter e process sehma di ora nos a kuminsá di select e E products nos ta test nan echt manera nos ta bisti nan un par di luna prome prome cu nos release algo nos ta test de e washi a ta bon anto nos ta washi nos mes lo cumpre at the end of the day we wouldn't sell you something that we're not going to buy ourselves so yeah dus that's what it comes down to. Awor laso pregunta cu mi tin pa bo ta Ki bo ta sinti ora bo sali riba kaya na Kòrsou, foral na Hulanda mati, anto bo topa un persona sea ku un pèchi òf ku un shirt òf ku un hoodie di su yola? E feeling it's it's undescribable paso it makes like souiso ora tin ups and downs with any business that you start with any endeavor that you pursue there's gonna be lows there's gonna be highs pero at the end of the day ora bo wak awende mane ku ta ègt support bo ku bo no konos'é, like that level of support is it's it's undescribable pretty much. It's a really good feeling. Paso it makes you feel like tur e hard work ku bo ta pone ta worth it at the end of the day. Oké, ki ki ta ki ta next e pa nos konklui ki ki ta next pa su yol awor aki? Nos sali for di pèch awor ki nos ta nos ta switch bai hoodies nos ta switch bai t-shirts ki ta next pa kita e e plan a futuro pa ku su yol awor aki? That's Ma mira, ma mira, boso a sende bek ku su yol awor aki. sea, dus at the end of the day, awor ki nos ta haciendo clothing, pero in the future, we don't want to do only clothing. Nos ke echt mane, pero it depends. Dus hinter nos mission ta pa, nos mission mes ta pa create a better future for nos, pa Curaçao, pa nos islanan, zeg maar. Esei ta e mission.

fall in the category of uh, creating a better future pa nos isla. A mí te quiere, a mí te quiere, whatever que vos han sigue puxa, den, si vos han sigue mesmo formula te va llega leu. Por al EP, EP chico, el mapa de Corsou, mi no te quiere te hende nan, ante ya no so, tin, tin gane compre, mi te quiere tu rendo, tin gane compre, paso, el, el design de cool. Asa si mani bonita. Turista que nan. Sí, sí, sí, pero asa si bonita herken, di un de mapa ta, gewoon mostra cool. Lo comprende, si cual, nice. No, no está slightly biased, but...

Hey, Gao, yeah. dankie pa te, Mati. Thank you. Uh, Thank you guys for being here. Bo sinta vooral ku bo ku bo business partners se kan nos na na wapen studio. You will see. Pa nos bai largo ku e episode eri. You will see me and Quently here again. All Thank right. you guys. Abor sa yung ganga ki se ka kleina. Hey, que nos aquí nan. Y nos con serial entrepreneur Kevin Carvajal. Yo conocí como el papi de las gafas. No stay, no stay, no stay, no stay. Tene tene mic bene mucho hombre pega rabo boca sino que ya nos mejor calidad di sonido. Yes. Kevin Kevin te conocí pa su negocio na entre otro como Charms, um, uh, Vaporal. Et et un jes cinco negocio mas que tenga ma aquí allá. Con con con con por se me tiene un bro, mano, me tiene un bro acuta. Ki bo ta Ki tin ku bisa nan ku bo ta hasi? Bo konosi ke habla se brother di mi kai ki ta multiserie entrepreneur. Mi sa mi ta kere algu asina ta defini mi ku ya bo ta hasi tur kos un tiki. Bo ta specialisa bo mes den tur kos un tiki. Anto una bes bo konosi diferente area. Esei ta si bo hopi dinámiko den diferente aspekto. Ki bo ta kere ta determinante pa bo pa bo por tin un i vários suksesful bisnisnan na Kòrsou? Pasobra mi ta mira bo tin bo kona armá, bo tin bo kona handa kaba, pero tòg mi ta mira bo den un dia di rei kinan den sol lo pará ta bende ta bende bo brennan bo brennan ku style. Pasobra e kua ta algu